fubara i regret say i fight for you you be weak man isaac fayose welcome country pipu to cnop media abeg if you never subscribe to our channel make you do so now make you put on your notification button e go ring once we drop update make you like comment and share our videos. Businessman and social commentator wey im name na Isaac Fayose, e don talk say e regret say im fight for the suspended Rivers State Governor Sim Fubara. Fayose dey tok dis one while e dey react to di pictures wey Fubara take wit President Tinubu wen e visit am for im Lagos house on Tuesday, June three. For di video wey Fayose make, e come describe Govnor Fubara say na weakling. Fubara. That na governor three months ago. He say all he dey do now na to go go take pictures either with president for London or Lagos or stand outside Aso Rock or stand outside Wike's house. They don change in destiny. Na now he dey take pictures with the enemy.

Ayo Fayose dey tok like dis, di words wey e take dey describe Fubara say na weak man, you know, e dey pitiable and say e regret say e fight for am. Nigerians no fit recall any time wey Isaac fight for Fubara, either wit im pen, or physically but now im dey claim say e fight for fubara and now fubara e dey romance wit im enemies na im make am be weak man we no know weda e expect fubara to still dey challenge di president and commander-in-chief wey e declare im office suspended for march 18 dis year ova di problem di political crisis wey im get wit im godfather and predecessor nyesom wike wetin isaac fayose come dey expect fubara to do after di president don suspend am for di first six months e dey expect fubara to begin resist di president e no like di peace moves wey fubara dey make so to make sure say di democratic process for rivers state e return back to as e be before dem put the emergency rule why isaac fayose con take on fubara like this con dey call am all this plenty names when record no dey of anything wey isaac do to take fight for fubara dis attack wey isaac fayose don give to fubara so e dey anger some pipo and dem dey react to am some dey say di isaac e no well at all e say which help e don render to fubara wen e dey dis im challenging period e say fubara na state govnor and tinubu na di president of di kontri. e say dem suppose to work for harmony e say make fubara no lis ten to isaac wey dem believe say e no dey sound another person come dey comment say isaac you no fit fight for yourself and your brother ayodele fayose talk less of a man wey e come from rivers state e say your mouth when e be like basket so make you control am make peace reign but others still dey see say wetin isaac talk sense dey there he say fubara na technocrat no be politician and because of that one he lack strategy of politician now e dey dilemma e dey between the devil and the deep blue sea eh this person come say im wish am luck but wetin exactly dem wan make fubara do at this stage una go recall say when dem do night of tribute for late elder statesman edwin clark when people dey talk different things to eulogize fubara when e reach him time to talk e con remind the people say that gathering no be about am o na about pa clark so make the people temper the words wey dem dey use for there make e no come be like say e gather those people to take attack the president and the minister of the FCT, Nyesom Wike, when he follow dey get problem. You know, he say make dem dey maintain how dem dey talk, make dem copy am because im dey on the path of peace. Before that time, Wike don talk say Fubara dey do one thing for front, e dey seek peace for front and his supporters dem dey call for war for back. He say if na wayo peace Fubara dey seek, e go get am. If na better peace e dey seek, e go get am. Now the man don graduate now, dey try to make negotiations make peace dey because na im wear di shoe na im di pipo of rivers state give di mandate now one businessman e don dey lampoon am e don dey attack am e don dey call am all kinds of names say na weakling say na weak man say na either e go meet president or e go stand for wike door which one una want make fubara do e remind me of one musician of urobo extraction wey he say if na so e know say this world go be na two heads na e from carry come e say because if he do good they go say he do good if he do bad dem go say im do bad. Na this scenario now na im dey play out. Fubara now dey seek for peace. Somebody now dey insult am say na weak man. But when he dey house so, the person not do anything to help am to go get back in seat. Country people, how una see this scenario when Isaac Fayoshe tey dey lambast fubara and dey call am unprintable names make fubara listen to people like am or make e continue dey seek the peace wey e dey pursue dey go who know Even the Bible say people when they seek peace, they are blessed. He said they go call them the sons of God. So country people, Fubara dey on the right path so this in peace move we need they make to restore peace back to Rivers and make him for take him seat back as the governor when the people vote for. Or make he listen to people like Isaac Fayoshe when they be like Rabo Rouser, they cause problem and like the man dey insult am for no just cause so that the problem go see dey down for Rivers State wetin Fubara go do.